Kombinazzjoni fuq hekk kont qed noħlom kappelon.
Ara tafx, istħu!
Kombinazzjoni waqofna biex nieklu nieħdu gidma ħobż kappellun. Ġużeppi għandek għandek biċċa ħobż għalija għax fjakkajt. Kappellun, waqafna biex nieħdu biċċa ħobż, imma mbagħad indunajna li ħobż ma kenniex. Allura ntfajna nirdu siegħu. Ejja, ejja, ejja, ejja, ejja, komplu fuq xogħolkom. Ejja, kien suzzuntin, ejja, għax anke jien irid immur fuq xogħli, jien irid immur inkompli l-eżerċizzi. Ah, ah, x'inhu? Ma ma ma ġej randum kappellun. Le, Giuseppe ħasra, imma kif ma tifhem xejn, Giuseppe għajt. L-eżerċizzi mhux tar-ruħ imma tal-ġisem. it-tabib ordnali li rrid nimxi perlomeno nofs siegħa kuljum biex inneħħi din is-sonża.
Biex tneħħi din is-sonża, kappellor, mhux nofs siegħa kuljum trid timxi, imma trid tagħmel il-fun run tal-President erba' darbiet kuljum, arrivals u departures. Konsu, konsu, konsu, tibdiex taqtali qalbi b'din lingwa ta' xjata, fim konsu? It-tabib qalli

Ara kemm għandek kemm tkun kburi tu, b'duk li ħluqna aħna 73 sena ilu!
Jien iktar kburi b'duk li għamlu n-nepotijiet tagħna, ara x'daqsxejn t'uffiċċju dok, hi! Ara ruħna kont sew! Tiftaker, kien ġie bidunna Dun Grejdu, ara kemm baqgħu jiftakru fina! Veru, isma', setgħu xegħlu daqsxejn ta' xemgħa ta' quddiemu, poġġew xi xfjurijiet lumienu.

Dun numru wieħed u dun numru tnajn.
Attura kemm ma naqblux jien u Andrews. Kieku jien għal dun għażel l-ewwel, imbagħad dun it-tieni. Attura kemm tifhem fil-pupi tal-lob. Ħaħol l-għaddu madu jiena. Hu, għandu wiċċu qisu ta' bambejn dok. Imma tfejtu f'ġus, forsi l-pupu li għażilt jiena jagħmel iktar affarijiet minn dok li għażilt inti. U x'jagħmel jum għad mixxej! Mixxej!
Ġu, Ġew, xħol ma ħlomt. Ħlomt li kien hawn għandu kun għandu f'dan l-uffiċċju u tgħidx kemm kienu kburin bina li t-teatru għadu għaddej. Iwa x'ġara.
Ir-roadmap tal-Labor Mario. Għarri li għar. Biex kien ħataqbad jeli fuq il-poli kellu. Inqal
li Joseph Muscat m'għandux roadmap. Għarx irċivejna.
The roadmap. Di pjanta ġdida ta' triq li se tinfeta, eżatt minn fejn qegħdin aħna ta' u ħejwaqgħu il-post. Irridu niżgumbraw il-post mill-iktar fis possibbli. U lex bi, ha, mur kellem lil prim issa, iġri, ejja. Ħallini ta' Tibdiex għax xejn ma jgħin indi mood għaċ-ċajt ta' dalgħodu. Smajtek tgħid li kbur inkbina, u n-nanniet, m'intix tara x'suċċess għamilna? Hemm, ħa jwaqqfuna biex jgħaddu triq, ħa.
Ifhimni, Ġuż. Eh, ifhimni. Telaq trid, telaq trid bħal ma għamel ħaddieħor. Ejja, iġri, mur kellem il-prim. Ħallini, Mardi, ġatlek minix indi mood.

Per eżempju, jien niftakar waħda, waħda mill najdil eroj ta' Malta jien, il-fortizza ta' ċejlu, il-marsa. In-nisa jitilaw, in-nisa jitilaw, jgħatu jgħinlu s-soldati, jgħatu l-bombi, għaw il-balal tal-anti-aircraft, u tal-pompom jgħinu għom huma n-nisa tal-marsa ndimunjati kien. Kienu veru eroj ta' għaliex dokjard wieħed, airport waħda, U l-Ġermaniżi ma setgħux ikisruhom. Is-sens komun jgħidlek li kellhom jitfarku u deżert. Kienu jistaħbew fil-wiet ta' ħarqurmi. Il-Maltin bil-żwiemel, bil-kaxxa, bil-muskan, ġebel u kisser żgħir. Malli jispiċċa ir-reġ, Mhux malli jdoqq ir-Rej de Spanja, malli l-ajruplani jdawru denbhom, jitelgħu jiġru mill-Wied ta' Ħal Qormi biż-żwiemel u bit-trakkijiet, jimlew il-ħofor tal-bombi li hemm fuq ir-runway, jirrumblaw il-muskan, jagħtu l-asfalt huma, kollox bil-għaġġla u kollox fi żmien qasir. Aqqas jilħaq Jiksaħ xi ftit, jibdew jinżlu l-ajruplani, għax immaġina. L-ajruplani Ingliżi qegħdin fl-ajru jaħlu l-petrol. U petrol m'għandniex. Ma jistgħux jinżlu. Il-Ġermaniżi ma setgħux jifmu kif jibbombardjaw, kemm jibbombardjaw krudilment, kull jum, kull lejl. u l-airport baqgħet tiffunzjona, ma kinux ikkalkulaw il-kuraġġ u d-determinazzjoni tal-poplu Malti, dawn eroj mhux konoxxuti. Insomma, il-gwerra kienet kiefra, eh? il-gwerra kienet xi ħaġa tal-biża'.

Proset xbin ħadd gost tant naħdem miegħek. Proset tant ieħor, tant ieħor. Eh. Forsi niltaqa' miegħek f'xi sensi l-oħra. Ejju, ejju, mela, bil-qalb kollha. Ja toqgħodx tinżaw imxi nżemmek.
Nispera li l-għażla jkelli għalikom illum oġbitkom nispiċċaw b'din id-diska Maltija ta' Fredi Castelletti jisimha Marija U tinsewx appuntament ieħor miegħi Mario Laws fuq Cable Radio wieħed bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Jgħidu jkun hawn ċertu vuċijiet ikollhom timbru hekk tagħhom biss, wieħed minnhom huwa ta' Fredi Castelletti. Kif aħna Fred, all right? Aħna mhux ħażin, sissa mhux ħażin nisperaw. Għajdi kif bdejt Fred.
L-ewwel qed ħanajdlek aħna mill-belt. Kont sewt il-belt jiena u eh, Il-Mamma tiegħi Taljana u kienet iġġanni inkanta. Nisimgħu dawk il-kanzunetti kollha fuq ir-radju. U kellna gallarija. U kienet tiftaħ it-tieqa ta' li ejja kanta waħda u ta' forsi qed jisimgħu kien nies. Darba darba minnhom fetħet li gallarija u bdejna kanta u kant jiena bdejna kanta mingħajr mużika xejn ta' hekk kappella jgħidulu. U faċċata tiegħi kien hemm Jadula Karrajja Ħadra u kien hemm u kien hemm ħu Oscar Lucas hemmhekk. Charlie Lucas kien bid-double bass, double bass. U ġie Alla semani. Alla Sinjura, Alla Alla, Alla, Alla aħna ndoqqu l-Premier. Alla Alla dnub Alla qed ikantaw hekk Alla għal xejn. Kemm kellek żmien?
Sitt snin.
Kemm billi ngħidlek tlajna l-Premier, għalla sa nagħmlu l ġiex rehearsals, speċi. Sewa.
U tlajna inkantaw hemmhekk. Bad kien hemm da Jone Catania kien. Alla għanna għanna għanna kumpanja ta' Stage Commandos, alla eh. jimporta għalla nistidnu kanta maħna. U kont kanta ma' l-Stage Commandos ġiviri. Umbat kanta ma' l-Stage Commandos, umbat ma' l-Raġu Muskettieri. Sew, imbagħad bdejt titkanta forsi bdejt ġo night clubs, fejn l-iktar li kantajt Fred? Il-Preluna u għadna grupp li leaders ġew kien Johnny Mick u minn hemmhekk għamilna ħafna suċċessi għax tlajna l-Ingilterra, tlajna l-Greċja u mbagħad cruises. Għadek tkanta llum Fred? Mhux daqs kemm kont jiġifieri impenji għax issa hemm it-tifel u jieħu kollox. Jieħu kollox u meta ngħidlek tkantanna waħda tkantanna. U le, mela, mela le.

X'waħda din! X'biċċa kbira ġrutilna x'waħda din! Misħutin! Mat-taljuni ma bqajniex maħbubin. Wiċċ ta' xadin Mussolini l-fartosa ra kemm tellifni nos tal-lejl. Malta kullha bħas ħażin tlabna lil bambin

Jien mhux ta' żejt u nieqes to! Ngħidilhom etel qulem! Grazzi ħafna sieħbi kunsu, avulja ma nafx għamilt li għażod, imma qisni qed inħuss bidajja u għandi nieqis. Le, le, tajjeb ġejt, perfett qiegħed, qisek. Adolf!
Oqgħod hemm jaxadin! Kun sew tbiegħed minn dal-bniedem għax dan huwa perikoluż! Hawn b'Malta ġej tinħeba eh Adolf! X'għamilt b'Ġużeppi eh? Fejh bgħidt u x'għamilt minnu?
Kappellun jien Ġużeppi! Eh, taħħaħ, tung! Tallim titkellem bil-Malti wkoll biex tiġi tisbaħ il-Ġużeppi eh? Ja Adolf, rawż, rawż, imxi!